Chibai vek u le, vawiinah hian zirlai thar kan en ho leh dawn a, kan en ho tur chu The Weary Blues tih poem a ni a, he poem hi kum sang ka zakual sawmhnih panga khan Langston Hughes-a'n America rama Black Community tena harsatna leh entleuhna an tawh nasat lutuk. sual letna pakhat atana a ziah a ni a. He poetry hianin African Music Blues kan tih hi a pawl hle a, a ang thei tur ang ber a ziah a ni bawk a ni. A bu chhung kan han luhchilh tak tak hmaa viewers tena in lo tih tura ka duh chu internet ah te emaw lehkhabu ah te lo in en ula Harlem Renaissance te, Civil Rights Movement, Martin Luther Junior, Rosa Parks leh Segregation in America tih chungchang vel ho kha lo inchhiar zau deuh ula chuan he poetry leh black culture hi tlemin a hriatthiam theih deuh bawk ang a. America ah khuanin racism hi a nasa lut tuk a, kan sawi ang mai mai hi ni lo a, a tak ngei pawn kan tawng lova kan tawng ngai lovang a, amah erawh chu kan suang tuah leh kan ngaihtuah thiam phak bak hianin Black community hianin hmuhsitna leh entlirna hi an lo tawk a, chumi avanga an rilru natna rawn pho chhuaktu Puichi a ni a, tuna Weary Blues kan zir tur hi chu chu a hrethiam thei tur chuanin Black culture kha kan hriat deuh hlek a ngai a ni. Tunah chuanin a bu chhung kan lo en tawng a, a hrilhfiahna chu hetiang hian tlarkhatna atanga tlar lihna. Zanah chuan Lenox Avenue an tih kawtthler lamah chuan ka tei chhuak a, chutah chuan mi dum tlangval pakhat hi aw dam diai hian hla muangchang tak leh mawi tak mai hi a lo sa a, piano chu a tum bawk a. Tlar ngahna atanga tlar riatna, chu pa chu a zaina hmunah chuan eng dul raih mai hi a inchhi a, chutah chuan. Chau tak maiin ama rimawi tum chu a lampui a lampui a. Tlar kuahna leh tlar sawmna. A kut tum tak te chu piano-a key rawng letling thawk mai a ni a. Tin, chu piano-ah vek chuan hla lungchhiat thlak tak mai chu a tum a. Tlar sawm pakhatna atanga sawm pathumna, Oh Blues tiin a stool te tak te chhe takah mai chuan music chu ruihchilh ni awm tak chuan a zai a. Tlar sawm palina leh sawm pangana. Chu a hlasak chu a thinlung chhung rel ber atanga rawn sa chhuak ni awm a mawi a ni. Tlar sawm parukna leh sawm pariatna inkar. Aw blues tiin lung chhe tak mai chuan a rawn zai chhuak a, a lungngaihna chu piano chuan hria ni awm ang zia zang chuan. a rawn ri chhuak ve a. Tlar sawmpakuana atanga sawmhnih pahnihna. He khawvelah hian kei lo hi tunge a rin theih ka neih teh lul ang. Chu avang chuan ka lungngaihna te leh ka harsatna te hi ka dah boh dawn a ni, tiin chu pa chu a zai a. Tlar sawmhnih pathumna leh hnih lihna, a zai ri leh a rimawi tum ri rem tur chuan a ke chu a pen ri thlep thlep a. Tlar sawmhnih pangana atanga tlar sawmthumna, heti hian a zai a, Lungngaihna na men lo ka nei a ni, lungngaihna na men lo ka nei a ni, ka hlim lul lo a ni, engtin nge ka hlim leh thei ang, hetiang reng reng chuan thih mai ka duh a ni, a ti a. Tlar sawmthum pakhatna leh sawmthum pahnihna. Tichuan a zai a, a zai a zai a, zan khuaa chuan zaiin arsi leh thla te an bo vek thleng chuan a zai ta a. Tlar sawmthum pathumna atanga tlar sawmthum pangahna. Tichuan a rimawi tum lai chu tawpsanin mu turin a kal ta a. Amah erawh chu a rilru ah chuan a hlasak chu a cham reng a. Tichuan a muhil ta nge nge a, mithi ang maiin a mutui a ni. Tunah chuan a themes chungchang kan lo en tawng a, a hmasa berah chuan black art leh natna rilru hreh awmna a ken tel chungchang kan rawn sawi dawn a ni. He poem hi a tira ka sawi tawh ang khan har lemrina sense laia ziah a ni a. Hetah hianin black artist tena harsatna an tawh chungchang te an hrehawmna leh tawrhnate an art emaw, an music-ah emaw, an painting-ah emaw pawh ni se, chutianga an tih lanna chungchang a ni a. He pumziaktu pawh hianin black singer a hmuh kha hla chu a sa mawi a ti viau a, amaherawh chu kha a hla sak mawi takah khanin rilru natna leh thinlung hliam kha a tel tlat a ni. Chu natna leh thinlung hliam chu engvang nge kan tih chuanin racist society-a an chen vang a ni a. Engvangin nge black te kha hreawm taka an awmna chhan kan tih chuanin white community tena an en hran vang leh an en tleu vang te, an vun rawng avanga hmuhsitna an tawh vang kha a ni. Tunah chuanin a form kan en tawng a, he poetry hianin Meta remaw rhyme scheme mumal tak a nei lem lo a, amah erawh chu African music blues kan tih ang lam hawi zawnga ziah a ni a, khatiah ang lampang ang thei tura ziah a ni. Tin, chang hnih a awm a, chang khatnaah hian tlar sawm hnih pahnih a awm a, chang hnihnaah hian tlar sawm pahnih a awm a ni. Tunah ve thung chuan symbolism kan lo en leh tawh ang a, symbolism hi pahnih ka rawn sawi dawn a, a pakhatna ah chuan arsi kha a ni a. A poem chhunga kan hmuh ah chuan The stars went out tih kha a ni a, arsi te hi poetry dang hrim hrim ah chuan beiseina min pe tu anga tar lan an ni thin a, amah erawh chu he poem ah chuan arsi te kha an bo zo ta tih a ziah a ni a. Chumi chuan a a entir ni thei awm a lang chu he singer ina beiseina a lo neih zawng zawngte kha a bo zo ta a, a nunah khan beidawnna chauh a awm tawh tihna a ni thei awm e. Symbolism pahnihna ah chuan moon a ni a, moon thla khi poets tam tak te chuanin Thil mawi teh nan te, thil awm reng tur teh nan te a an hman thin a ni a. Lei atanga chung sang takah a awm a, khawvel hi a ngai lo hle a ni. Chumi avang chuanin thil awm rei tur ang teh nan a hman a ni fo bawk thin a. Amaherawh chu he pawmah hi chuanin thla kha ar si rual khan a bo ta daih mai a. Chumi ina a entir ni thei awm a lang chu he singer Lungchhe taka zai kha a nunah khan hlimna leh beiseina a lo awm ve tawh zawng zawng te pawh kha an bo vek a, engmah beisei tur a nei tawh lo tihna a ni. Tunah ve thung chuan he pawma thil thleng hi khawi hmuna thleng nge a nih tih ka lo sawi leh ang a, a pawma kan hmuh angin. Lenox Avenue, Harlem, New York City-a thil thleng a ni a. Tin, he singer zaina club hi club hlui ve tawh tak mai, enkawl that lutuk loh, light te pawh electricity hmang miah lova eng chhit chawp hmanga an ti en a ni tih a hriat theih a. Tin, a club zaina hi a hlui tawh hle a ni tih kan hriat hianin kan rilruah hianin an mahni mi dum ho awmna, Black Community Neighbourhood, te kha ngaihthah an nih zia te leh entleu an nih zia te, ngaih pawimawh an nih loh zia te kha a rawn langsar leh bik a. Amaherawhchu, hetiang dinhmun chhe taka ding chung hianin singer khanin. Hla mawi taka rawn phuah thei a, chumi chuan a entir chu eng ang dinhmun chhiahah pawh awm se, art tha chu art tha an ni tho tho tih hi a ni. Chuan a speaker chungchang hi kan han sawi leh lawk ang a, tunge he speaker pawmziaktu hi kan hria a, Langston Hughes a ni a, amaherawh chu poet leh speaker hi kan hriat ṭhian a pawimawh a, speaker chu a Pawma pawm chanchin sawitu kha a ni ta. Chumi chu tunge nih hi kan hre lo a, eng ang mi nge nia, mi dum nge nia, mi ngo nge, eng ang rual nge, mipa nge, hmeichhia nge, eng nge nih kan hre lo a, amaherawh chu mi dum mipa a nih angin kan assume thei a, a chhan chu kha singer music nati taka a sak chhuah khan Kan speaker hi a khawih em em a, chuvang chuan black a nih kha a rinawm a ni. Khati zawng kha vawiin atana kan video en ho theih chu a ni a, ka video te min lo en sak a, in lo comment a, min lo subscribe avangin ka lawm em em e.